Апостол Павелы фыстӕг колоссӕгтӕм Фыццаг сӕр Павелӕй, Хуыцауы фӕндӕй Йесо Чырыстийы апостолӕй ӕмӕ не фсымӕр Тимофейӕ, Чырыстиимӕ иу чи у Колосты уыцы сыгъдӕг ӕмӕ иузӕрдион ӕфсымӕртӕм. Хорзӕх ӕмӕ уын фарн нӕ Фыд Хуыцауӕй ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. Мах иудадзыг кувӕм сымах тыххӕй ӕмӕ арфӕ кӕнӕм Хуыцауӕн, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы Фыдӕн, уымӕн ӕмӕ мах фехъуыстам, сымах ӕууӕндут Йесо Чырыстийыл ӕмӕ уарзут ӕппӕт сыгъдӕджыты. Уӕ уырнындзинад ӕмӕ уарзтӕн сӕ бындур у, уӕлӕрвты уын ӕфснайдӕй цы хорзӕхтӕ лӕууы, уыдоныл уӕ зӕрдӕ кӕй дарут, уый. Уыцы зӕрдӕдарыны тыххӕй сымах фехъуыстат ӕцӕгады ныхасы фарны уацы. Уыцы фарны уац ӕрхӕццӕ сымахмӕ ӕмӕ ӕппӕт дунейы куыд ӕнтыстджын у ӕмӕ парахат кӕны, афтӕ йын ӕнтысы сымахмӕ дӕр, Хуыцауы хорзӕх ӕцӕг цавӕр у, ахӕмӕй йӕ куы фехъуыстат ӕмӕ базыдтат уӕдӕй фӕстӕмӕ. Фарны уац сымах базыдтат нӕ уарзон ӕмкусӕг Эпафрасӕй, Уый уӕ сӕраппонд ӕнувыдӕй кусы Чырыстийӕн. Эпафрас нын радзырдта, Хуыцауы Уд уӕм цы уарзт райхъал кодта, уый тыххӕй. Уый цы бон фехъуыстам, уӕдӕй фӕстӕмӕ мах дӕр иудадзыг кувӕм сымах тыххӕй ӕмӕ курӕм, цӕмӕй уын Хуыцау йӕ уды фӕрцы радта ӕппӕт зонд ӕмӕ ӕмбарынад, ӕмӕ йын ӕххӕстӕй базонат йӕ фӕндон. Уӕд уӕ царды хицауӕн уыдзӕн фӕндиаг, ӕппӕт алцӕмӕй дӕр ын ӕлхӕндзыстут йӕ зӕрдӕ, уӕ алы хорз хъуыддаг дӕр хӕсдзӕн пайда, Хуыцауы зондзыстут фылдӕрӕй-фылдӕр. Йе стыр хъомыс ӕфтауӕт уӕ тыхыл, скӕнӕт уӕ фидар ӕмӕ фӕразон, ӕмӕ цингӕнгӕ арфӕ кӕнат, рухсмӕ уӕ чи ӕрхуыдта, сыгъдӕджытӕн ӕфснайдӕй цы хорзӕхтӕ лӕууы, уыдонӕй уӕ хай райсыны аккаг чи скодта, уыцы фыдӕн. Уый мах фервӕзын кодта талынджы уацарӕй ӕмӕ нӕ бакодта йӕ уарзон фырты паддзахадмӕ. Фырт не ссӕрибары аргъ бафыста йӕ тугӕй ӕмӕ нын хатыр сты нӕ тӕригъӕдтӕм. Уый райгуырд ӕппӕт сфӕлдисыны размӕ. Уый у, цӕстӕй кӕй нӕ уынӕм, уыцы Хуыцауы халдих. Уымӕн ӕмӕ арвыл ӕмӕ зӕххыл цыдӕриддӕр ис, цӕстӕй цы уынӕм ӕмӕ цы нӕ уынӕм, ӕппӕт уыдӕттӕ уый фӕрцы сфӕлдыстӕуыд. Уӕларвон уӕлдӕр бынӕттӕ, хицӕуттӕ, ӕлдӕрттӕ, барджынтӕ, ӕппӕт дӕр йӕ фӕрцы ӕмӕ уымӕн сфӕлдыстӕуыд. Ӕппӕт сфӕлдысты размӕ дӕр уый ис, ӕмӕ ӕппӕтыл дӕр уый хӕцы. Уый у йӕ буары аргъуаны сӕр. Уый у сӕрӕвӕрӕн, мӕрдтӕй фыццаг уый райгас, цӕмӕй ӕппӕт дӕр уа йӕ дӕлбар, уымӕн ӕмӕ Хуыцау бафӕндыд, цӕмӕй йе ппӕт миниуджытӕ уой Чырыстимӕ, ӕмӕ Чырыстийы фӕрцы ӕппӕт дӕр бафидауын кӕна йемӕ. Чырысти дзуарыл цы туг ныккалдта, уымӕй Хуыцау бафидауын кодта уӕларвонты ӕмӕ зӕххонты. Кӕддӕр сымах дӕр Хуыцауӕн уыдыстут ӕцӕгӕлӕттӕ ӕмӕ йе знӕгтӕ, ӕмӕ уый ӕвдыстат уе взӕр хъуыддӕгтӕй. Ныр та уӕ бафидауын кодта йемӕ, Чырысти адӕймаджы буары кӕй амард, уый фӕрцы, цӕмӕй Хуыцауы раз уат сыгъдӕг, ӕнаипп ӕмӕ ӕнӕфау. Ныр уӕ уырнындзинад иудадзыг хъуамӕ уа фидар ӕмӕ ӕнӕфӕцудгӕ. Сымах цы фарны уац фехъуыстат, Уый уын цы зӕрдӕдарӕн дӕтты, ууыл ма фӕгуырысхо уат. Уыцы фарны уац хъуыстгонд ӕрцыди дунейы ӕппӕт адӕмӕн, ӕмӕ ӕз, Павел, сдӕн йӕ кусӕг. Ныртӕккӕ амондджын дӕн, уӕ сӕраппонд кӕй ӕвзарын, уыцы хъизӕмӕрттӕй. Мӕ буары хъизӕмӕрттӕй ӕз архайын Чырыстийы тухӕнтӕ баххӕст кӕныныл йӕ буары аргъуаны сӕраппонд. Ӕз сдӕн йӕ уыцы аргъуаны кусӕг, цӕмӕй саразон, уӕ пайдайӕн мын Хуыцау цы бафӕдзӕхста, уый, Хуыцауы ныхас ӕххӕстӕй фехъусын кӕнын. Ӕз хъуамӕ адӕммӕ фӕхӕссон, рагзаманӕй ӕппӕт фӕлтӕртӕ кӕй нӕ зыдтой, ныр та Хуыцау сыгъдӕджытӕн кӕй раргом кодта йӕ уыцы сусӕгдзинад. Хуыцау бафӕндыд, уыцы сусӕгдзинады ӕппӕт адӕмтӕн цы намысы хӕзна ис, уый йӕ сыгъдӕджытӕн равдисын. Уыцы сусӕгдзинад у, Чырысти уӕ зӕрдӕты кӕй цӕры ӕмӕ йӕ фӕрцы Хуыцауы намысӕй хай райсыныл уӕ зӕрдӕ кӕй дарут, уый. Мах хъусын кӕнӕм Чырыстийы тыххӕй. Ӕппӕт зонынадӕй дӕр пайда кӕнгӕйӕ, зонд амонӕм ӕмӕ ахуыр кӕнӕм алы адӕймаджы дӕр, цӕмӕй алы адӕймаджы дӕр Хуыцауы раз ӕрлӕууын кӕнӕм, Чырыстиимӕ кӕй ис, уый руаджы ӕнӕаиппӕй. Ӕз уый сӕраппонд кусын ӕмӕ мӕхи хъарын, Чырысти мын кӕмӕй хай кӕны, йӕ уыцы дон байхъаруйӕ.